Bon dia bon dia mi nomber ta Reginald Cardoso y awe mi ta bay sigui e video number dos cu ta bay referente di Petron Pay. I manera mas splike kaba, ayera mi ta bolbe bisa awe, mi ta kuminsá riba mi página ku ta yourdigitalentertainment.nl òf .nl. Ora bo ta riba e homepage, bo ta bai kaminda ta para Petron Pay, anto bo ta klik riba esaki. Ora bo klik riba esei, bo ta bai den e su página Petron Pay. Anto ora bo bai riba Petron Pay, Bo por hasi dos cos, sea bo ta click riba caminda ta para website PetronPay um, pa bo log in, of si bo ta join me, bo ta click caminda ta para Reginald 58. Esey ta e link pa bo drenta den um, anto pa bo por schrijf bo mes in. Pero laat ons van riba e website, paso door ku mi di no di join. Anto awi nos ta mira Kiko nos a gana? Pasobra manera m'a bisa ayera, drenta i gana plaka tur dia. Nos ta bai login. Mi ta login ku mi ku mi Gmail, uh, ku mi ku mi mail. Ami ta usa Proton Mail. Eigenlijk ta un di mailnan ku ta mas segura la ka bisa. Despues mi ta hinka Mi wachtwoord den tambe bo a bisa yera trata di hasi bo wachtwoord mas largo ku ta posibel. I tambe mi konseho ta usa semper hoofdletter number anto ku um, kon ta bisa bo usa un punt, bo usa un slash, bo usa un vraachteken, bo usa hopi kos ke mi konseho ta usa nan. I ayera den mi prome video Nos por a mira cu mi ta tin ocho dollar bintitres. Anto awe mi tin diesun dollar punto nobenta i shete. Kiko ta nifica? Tur dia mi ta haya placa. Tur dia mi ta haya placa riba mi account atrobe. Ante esaki bo por mira e aki nan cu ta bisa un dailys, un daily bonus expected. Ta di fiká ku tur dia, si mi no hasi nada aki dies dia lo mi mester tin trinta dòler mas aserka. Pero esei ta si ningun hende no drenta bou di mi. Laga nos ban tambe na un otro kaminda ta pará financial, anto nos ta bai wak kiko ta bisa extract. Tur dia mi ta bin ku un video nobo pa boso a mira ku en bèrdat, mi ta hañando e plaka riba mi kuenta. Anto kiko mi ta bai hasi kuné despues? Kiben, aki nan bo por mira, Tres setenta i kuater Profit Sharing Bonus, ku ta dia kuater di sèptèmber ku loke ta awe. Ayera tambe m'a haña e mesun tres punto setenta i kuater Profit Sharing Bonus. I si bo bin mas abou, bo ta mira Binary Bonus, bo ta mira ku un hende a drenta bou di, a drenta no bou di mi, pero bou di un otro hende di mi, m'a haña binti sinku sèn, M'a saca di mi mes shenti sesenta i un punto dieshete dollar, esey m'a saquele paso mi kier a haci un upgrade di nobenta i nuebe pa mi bay dos shenti cuarenta i nuebe cu loke esey mi ta aworaki. Mi aworaki mi ta bay na my indications. Esakinan ta tur e hendenan eigenlijk ku a drenta bou di mi. Despues mi ta bai na mi baineri. Anto bo por mira ku mi tin 249. Anto si bo wak bon ta para point rights ku ta sero, ta nifiká ku awor aki mi tin ku um, buska un hende anto laga e hende bin na mi na mi banda reks òf e hendenan mes drenta. Paso tur esakinan ku ta para den banda aki Ta nan a drenta gewoon bou di mi. Kiko ta nifiká e e oraño aki? Oraño ta nifiká ku e persona aki no a paga ainda. Oke, danki pa boso atuishon. Mi ta spera ku bo sa drenta pronto i manera mi bisa drenta i gana plaka tur dia ku PetronPay. Te mañan i nos lo bini ku mas informashon atrobe. Danki. Ayo.